Me zo ganet ba ba Dieulagouarc'h ba mil nav c'hant poar ha hanter-kant hag me zo roet ur skol bet emañ c'hwec'h vlez hag emañ e pension ba skol ur seurezed ya d'ur blezetañ hag n'aint ket d'ur gêr bep suhun muiañs re peus me da amzer chomet met ma mamm 'zay da welc'h anaint da d'ur sultan dezhañ hag ma'z un tenn d'ur gêr-benn ur vakañs atav kwa. Hag en dortoir sur hag oachet mein un nor e Montbach hag c'hwegont garseur eus out gober an isud-sekour ba'n turell hag gober 'viz e dichon bar porzh hag kroc'ho an nor sur ba'r vur hag ma sad oa masonoc'h da gounit gantañ d'ober an devis met oa er c'hedje ar mosenn not so gwraet n'he an issu d'secours hag oa mein borpl klañv mod a pet droug-goug alies hag ba vakañs au Pask 'm oa bet operet d'un amidal, c'hwel amet div amidal-deñ hag ur vegetasion, ur barr-gêr. Milisinour a oa, milisinour hor familh a oa daet d'ur gêr gant ar spesialist d'an Oriant, spesialist d'hor goug, d'hor fri hag d'an diskouarn. Hag Edo lakaat anezhañ da gousket kredoñ gant gant tamm-oad, ha moarvat oa eter àrnañ. Kloroform.
M-'meus o soñj traoù eo met m'ho kousketa. M'ho teus anveni tra. Na na. Na na, eürusmant, ya. Hag ur c'hrog-mont tuit edo strikenn amidal barzh adren. Kasinón gete hag ur vegetasión a kas d'ur laboratoire sur hag bet ma peus lesker-hi da vont kuit d'hoi lañch ur vitin àr-lerc'h hon eus kavet un amidal war jadran hon eus daebet daebet un amidal hag ben oen klañv 'm eus 'ba ar skol C'hwec'h eur seur eus gourc'h hag soursiet d'o c'hein kwa. Hag me gonten tamek ma sraoù dic'hi kwa. Me goñje hanter bronek, hanter gallek. Pugiañ me, me sut oe, oe chom ba me meus stig ha me sukour. Hag a goñje bronek trene he kwa. Hag ur verc'h 'm lâre dic'hi J'ai sauvé un petit poussin, je l'ai mis dans la pylone sur la wallet. Hag il arrête de me marler. Oh, Mohan, wat la hime, moet je kreden moest ra. Hag uh, ba ur bleer lec'h mod uh, oa tu gwaet ur labour e, e lakat uh, ur vis ba, bar poar, oa tu tian pension ba, 'Barzh skol Dieullegouarn 'ba Gar Seurezed. Ha ya, met me c'hwezh 'oa digoaet 'ba Noad ivez, eo mont d'ur skol peogwir e oa ur blez e oan o reiñ din. Hag ma mamm dape ar velo, lakae unan ar porte-bagages a-dreñv, ne rell ivez a-dret.

Ya, ya. Hag euh, ur blez àr-lerc'h ni 'beus chañchet departamant, ni zo 'oa bar Morbihan. Met ben, oe not noto-karr-se, oh, p'am kant met apiprei d'an ti, oa oa e soc'h meus tra. Ya.
Ya.
Du he daou chome, ni chome da gousket, tout dut. Ma mamm, ma mamm-gour, allez, vous êtes à Taporvelo en-dro Allez Hag e gomañs war sav, wot ur c'he c'he c'he c'hreuten himen tamek meus tra ar lec'h oa un tamek plat a lec'h un, un dichen hag euh, un, un deval hag oa un tamek euh, c'hreut hein euh, e mont da dap un autokar un tamek tamek pelloc'h. Ah, yeah. Hag aet an dro ba oa stertoc'h hein, oe ar sav oe c'hreut-mat.
Ha desket 'peus skrivañ brezhoneg 'ba skoul ar seurezed? Pa, pa, pa,
pa, pa. Meus meus klaouet just meus sut kaoz all treine quoi. Brezhoneg, fin brezhoneg Molan n'eo ket tre memes hini ha brezhoneg Gilligouar. Na, n'cho meus.
Na, davet 'troaint tamek

Gewier keskriven ha lenn eo, met fin, fin memestra. Ah ya, yen a ziskouezh omp mat. An daou zo mat.
Brezhoneg Gilgoar zo kenkoulz hag hini Molan.
Ben ya, sur, an daou zo mat, ya, ya.